Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki wideomda siz bilen array buýruklaryny dowam ederis. Şu ýerde görýäniňiz path array. Path diýmek ýol diýmek. Ýadyňyzda galsyn, köp ýerde gerek bolýan bir iňlisçe bir sözdür, esasan çyzgy programmalarynda. Ýa-da islendik bir ýagdaýda path sözüni ýadyňyzda saklajak boluň we size Bfr-i düşündirenden soň, esasy çyzgy programmalaryna gerek bolup biljek bir trigi, aslynda trig däl bu, bilinmeli zat, köp kişiň bilýän zady, ýöne ýadyňyzda saklasaňyz, gaty peýdaňyza boljak bir buýruk, has dogrusy bir çyzgy çyzma ugry. Geldim. Senlik bir men splaýn çyzmak isleýän. Seniki nokatdan gelip şeýleräk bir. Spline çyzdym. Şeýleräk. Enter diýip ýapdym. Meselem, şu şu ýerde görýän bolsaňyz, meniň şu ýerde bir ýolum bar. E, men şu ýoluň ugruna e, bir sany dört tuşluk e, ýerleşdirmek isleýän her bir meniň islän e, sanymda, islän aralyklarym bilen e, bir dört tuşluk Rectangle ýerleşdirmek isleýän. Ýa-da circle hem bolup biler. Tapawudy ýok hiç hili. RC enter diýdim. Islendik bir nokatdan tutup şeýleräk bir ýa-da kiçiräk bolsun. Rectangle diýdim. Geldim, tutdum. M enter diýip şu nokadyny şu başlangyç nokada oturtdym. Re o diýip rotate geldim. Saýladym, enter diýdim. Şu nokatdan tutup şu çyzyga tangent boljak görnüşde, degip dowam bolup gidýän görnüşde. Adekany e, iňlisçe söz ulanýan, siz hem Öwrenişmäne başlansyň diýip pikir etýän. Meselem, tanjenti, sörküli, rektangly, türkmençe aýtmagyma gerek ýok. Aňsat sözler, ýatda galýan sözler esasan. We ulandygymyz juda has kän ýadymyzda galar. Şuňa tanjent boljak görnüşde, degip dowam bolup gitjek görnüşde men notate'imi etdim. Diýelim, şeýleräk bolsa boljak. Näme üçin sen etmediň? Reol enter diýdim. Geldim, saýladym. Enter diýdim. Şu nokada men şuňa görä tanjant dolmak isleýän. Men enter diýdim. Geldim saýladym. Ýene enter diýdim. Şu nokada e, şu nokada gelip oturtdym. E, indi men şuny e, rektangly, ha dogrusy, şu ýol boýunça bir minut. Dowam edip gitmesini isleýän. Meselem, her bir arasynda müňlük bir, müň milimetrlik bir açyklyk bolmasyn isleýän indi ýadanda. Geldim. Şu ýerden päsräýimi saýladym, ikinji. Geldim. Saýladym, enter diýdim. We gelip maňa select path curve diýýär. Çyzgy, has dogrusy ýol, egrisini saýlaň diýýär. Esasan egriler üstünde ulanylýar. Gön çyzgy üstünde ulanmagyňam bir peýdasy ýok, çünki gön çyzgy üstünde biz ady ady aýtýar uje oň göni çyzgy. Meselem biz islendik bir çyzgyň ölçegini bilýän bolsak şol çyzgyň gönlüginde çyzgyň ugrunda kopiýalasak hem şol işi biz edýäs. Esasan şular ýaly ölçegleri bilinmeýän, bilinmeýän däl-de, üýtgäp durýan ýerlerinde, meselem, şu ýerdäki radius bilen şu ýerdäki radius bir däl. Şol ýaly. Geldim, ýolumy saýladym we maňa şeýleräk bir çyzgy berdi. Şu ýerde şunýalyk bir zat bar. Men Şu çyzgyda Ctrl Z diýdim. CO enter diýdim. Geldim şuny saýladym. Enter diýdim. Biraz çekdim şeýleräk. RO enter diýdim. Geldim saýladym. Enter diýdim. We şeýleräk bolmasyn isleýän. Eger men şu çyzgyny Şu ýola görä, has dogrusy rektangly şu ýola görä tanjent etmedik bolsam, göni şunuň ýaly görnüşde oturtmadyk bolsam, şu çyzgy nähiliräk çykardy, size görkezeýin. Geldim, päsäräý diýdim, geldim, saýladym çyzgymy. Enter diýdim we ýolumy saýladym. Şu ýerde görýän bolsaňyz, çyzgy aslynda şular ýaly bize bir reaksiýa berýär. Çyzgy hamana şuň düýbünde başlaýan ýaly. Meselem, şu wagt şu çyzgy bilen şu dörtburçlugyň arasy, şu ýol bilen dörtburçlugyň arasy näçe bolsa, şu ýerlerde hem şonýalak dowam etdi, ýöne özüne görä rotate alyp, hereket etýär. Men näme bolmasyny isleýän, hemmesini hem şu çyzgyň üstünde oturtmak isleýän. Şolar ýaly men netije almak isleýän. Geldim escape diýdim, Ctrl Z diýdim, Ctrl Z diýdim. Geldim şu ýerden array diýip enter diýdim. saýladym. Şu ýerde Items-dan biz sanyny üýtgedip bilýäris, bilýäňiz. Geldim, meselem, 40 santini ýerleşdir diýsem, ýerleşdirmeýär. Maksimum 20 santini ýerleşdirip bolýan eken. Näme üçin 20 santini ýerleşdirip bolýar? Arasyndaky uzaklyk şunça bir ölçegde bolsa, men maksimum 20 santini ýerleşdirip bilýän eken. Meselem, gelip men ony enter diýdim. Şular ýalyrak. bir ýol dowam etdi. Meselem, gelip men 15 diýdim. Şeýleräk. Geldim 20 diýdim. Biz çyzgynyň e, uzaklygyny bilýän bolsak, meselem şu ýerde e, bize e, totala näme beripdir 20 maksimum Şeýleräk aýdaýyn, alty müň bir ýüz ýedi töwereklerinde bir çyzgyň jemi uzaklygy bar. Meselem, men şoňa görä, şuny geldim, kontrol C diýdim-de kopýaladym. Meselem, men on sanysyny bolmasyny isleýän, ýöne çyzgynyň tutuş hemme ýerine on sanysyny ýerleşdir diýsem, geldim, şu ýerik. Şu ýanky totarlap ganym ýazdym. Gelip enter diýsem, on santyny şu çyzygyň üstüne ýerleşdirýär. Rows hem bilýäňiz, setirler diýmek. Ýokaryk tarap şu ýerde, meselem, iki sany setiri dowam etdirip, meselem, on liniýa ýazaýyldy. Hersi özüne görä dik çykýan görnüşde setir döretýär. Onam bilýäňiz öz arasyndaky uzaklygy totalyny üýtgedip bilýäňiz. Geldim bir agyz sement tut diýdim. Level sen bilýäňiz aýdyp oturjakka artykmaç näme däl. Gerekli bir Aslynda gerekli maglumat da geçenki wideolarda iki gezek görkezdim. Wagtyňyzy alyp görkezip oturmak islämok. Associative näme diýseňiz, associative şul dinamikleşdirýä has dogry. Meselem men şu ýerden gelip escape basdym. Geldim men şu ýolumy saýladym. Ýolumy şular ýaly görnüşde çekdim. Aslynda bu ýerde şular ýaly bir ýagdaý boldy. Geldim saýladym. Items men üýtgetmedim. Meselem, items men üýtgetmedik ýagdaýymda mausum nirä gitdi? Üýtgetmän standart e, default görnüşde sakla diýsem we şu beren aralygymdan meselem çyzgy näçe uzaklykda bolsa, şol çyzgyň üstüne şunçarak 678 lik e, aralyk bilen e, şu rektangyly köpelt diýsem, Şonda, meselem, associative biz görýäs aslynda. Geldim escape basdym. Şu nokatdan saýladym. Şular ýaly. Bak, çyzgymy görýän bolsaňyz, näçe dowam etdirdigimçe ýa-da gysdygymça şu ýerde görşüňiz ýaly, çyzgyma görä dinamik görnüşde maňa netije berýär. Şu Üstündäki rektangldan çyzgy, has dogrusy ýol uzadykça sanynyň köpelmesi. Meselem, ýaň näçedi? On bäşdi. Geldim Escape diýdim, täzeden Patheraýymy basdym. Meselem, şu wagt on dokuz bolupdyr. Şeýleräk. Measure align-i, direction-i düşündirip oturjak ýaly, kän bir gerekli Aslynda ulanylyp bilýän buýruklar ýöne PSRA ýeterlik derejede siziň kelläňizi garyşdyryp biler diýip pikir etýän. Çünki käbir meselem şeýleräk aýdaýyn, polar array ýaly ýa-da rectangle array ýaly däl, içindäki faktorlar birazajyk köpräk. Şonuň üçin artykmaç maglumat bilen kirletmäýin ýa-da. Kursory, has dogrusy. Geldim, e, edit source bilýäňiz, aýdyp oturjakka. Resetem bilýäňiz. Gysaça şu e, hemme aslynda hemme programmalarda bolşy ýaly şu e, sazlamalaryny resetleýär. Meň mouseumda problem bar. E, geldim close array diýdim. Şeýleräk. Gelnim hemmesini delete'e basdym. Indi size şeýleräk kurat görkezýän. Şu ýerden men line diýdim. Line geldim, çyzdym, çyzdym, çyzdym, çyzdym. Şeýleräk bir line çyzdym. Şu ýerde bilýän bolsaňyz, line'lar Hersi özi özbaşdak hereket etýär diýipdik. Meselem, Pollaýndan keýarak däl, Pollaýndan, meselem, edil şuňa meňzedip bir çyzgy çyzjak bolun. Geldim, şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Pollaýnda özüni ýeke bir çyzgy ýaly alyp barýar diýdim. Ýöne laýnlarda onuň ýaly bir ýagdaý ýok. Meselem, laýnyň üstünde biz Path-Array etjek bolsak, şu ýerde görşüňiz ýaly, meselem, geldim bir sany circle çyzdym, şunakada şeýleräk. Geldim. Şo gün meňzeşinem. Şuňa çydym. Dady. Bollaýna. Gelip men indi ikisini hem şuň päsere etjek bolan ýagdaýymda azda-kände ýadyňyzda galan bolsa etmejegini bilýäňiz. Sebäbi şular ýaly bir ýagdaý bar. Meselem, şu pollaýnym özüni ýeke çyzgy ýaly alyp barýandygy üçin bir ýol görnüşinde görüp bilýär şu PSR-i. Ýöne Line-da olar ýaly bir ýagdaý ýok. Meselem, şu çyzgyny saýladyňmy gelip, şu çyzgy soňuna çenli gelýär, mundan aňryk gidip bilenok, sebäbi bular menden aýry diýýär. Men şu ýerde näme edip bilýän, Line-lary hemmesini join-lap, Polline öwrüp bilýäňiz. Şondan soň e, biz gelip-de e, üýtgedip bilýäs. E, geldim, meselem, array diýdim, saýladym, enter diýdim, saýladym. Şunuň ýaly görnüşde. Men şol array gelip enter diýdim. Obýektimi saýladym, soň geldim, ýene şu ýolumy saýlan ýagdaýymda görşüňiz ýaly, şu çyzgyň merkezinden geçýän şu sirklleri köpeltdi. Şu ýagdaý nähili diýsem, üç ölçegde hem iki ölçegde gaty size kömek edip biljek bir çyzgy görnüşi aslynda. Diňe Çyzgylar spla e, pollaýnlara öwürmek däl aslynda gep. Şuny hem edip bilýäňiz. Meselem, bir sany stoluň biz şular ýaly görnüşde ýokarsyndan seretýäs diýip pikir edeliň. Şu ýerde üç ölçegli, has dogrusy biz ekstrud beren ýagdaýymyzda şu çyzga e, nähili desem, bir giňişlikde bir material bilen e, döredildi diýip pikir edeliň şuňa e, çyzga. Şolar ýaly ýagdaýlarda, meselem, stoluň her tarapy özüni aýratyn bir tarap görnüşinde alyp barýandygy üçin, aslynda her burçy, şu gyralary, biz şolary hem her gyrasyna şular ýaly kertik bermek isleýän ýagdaýymyzda hem biziň berýän kertigimiz şu tarapa bersek, diňe şu çyzgy bilen çäklenýär. Eger biz şu dördüsini hem saýlap, dört tarapyny stoluň hem saýlap, şondan soň bir ýol görnüşine getirip, ondan soň beren ýagdaýymyzda tutuşlygyna aýlanýar. Gysaçarak şeýleräk polar rektangl PSR-i gördük. Indiki wideomyzda siz bilen mysal mysallary göreris şulara degişli özleşdirmek maksady bilen. Gysaçarak şeýle. Hemmäňiz özüňize gowy serediň. Indiki wideomyzda görüşýänçäk hemmäňize hoş sag boluň.